Дьоро түгэммит буолла, ыралаах күммүт үүннэ.
Истэ көрө сэргэҕэлээҥ, иһирэх эйгэҕэ тэнийиҥ, амарах алгыһы арыаллыыр айыы күн санааҕа кыттыһыҥ.
Ыралаах үтүө күммүт үөрүүтүн үрдэтэр, алгыс түстэниитин төрүттүүр түһүлгэбитигэр кыттыһа кэллэ Сунтаар улууһун аҕа баһылыга Анатолий Васильевич Григорьев кэргэнинэ Дарья Михайловналыын. Сунтаар улууһун аҕа баһылыгын бастакы солбуйааччыта Александров Николай Павлович
Сунтаар улууһун аҕа баһылыгын социальнай уонна имиджевай политикаҕа солбуйааччыта Гаврил Михайлович Еремеев.
Иванов Сергей Самойлович депутаттар Сэбиэттэрин бэрэссэдээтэлин солбуйааччыта тоҕус улуу дойдунан тоҕус халлаан устатынан Торҕо буруобут унаарыйар толомон түгэнэ үүннэ. Дьайтан-дьаһахтан араарар дьайар буруо дьарбайдын, айыы күүһэ арчылаах аарчы тыла алкыйдын.

Хомуурах хоммотох, холбороҥ маһын хонуута бу буолла. Дьаҥ чаһах таарыйбатах, Дьоллоох туоната бу буолла.
Сарыгылах, саха-урааҥхай аймах, былыргы былдьаһыктаах сыллартан быыһанар далаһа гыммыт, күрэммит күдэри кэмнэриттэн күндүтүк тутан кэлбит, Айбыт айыыларыгар үгүрүйэр аар алгыһын сиэрин-туомун анаан толорор кэммит кэллэ.
Орто түрүү дойдуга олохсуйан үөскээбит урааҥхай саха дьоннорун уһун үйэлэргэ үгэс гыммыт Үрүҥ Илгэ үһүөҕүн күнүнэн Айхалаах алгыстаах аарба кут аттыгар кэлэн туран эһигини бука барыгытын сүһүөхтээх бэм сүгүрүйэн туран үрүҥ тунах ыһыах үтүө-мааны күнэ Ыра хотон тахсыбытынан эһиги үөрүүгүтүн үллэстэ, үөһээ үрдүк ойууларга күлүк харахтара буолан үөрүүгүтүн үрдэтэ, алгыстаах аартыккытын арыйа, алаһа дьиэҕит барыта уйгу-быйаҥна олохтоох унар сайыҥҥа үктэммитинэн уруйдуубун, айхаллыыбын! Үрүҥ тунах ыһыаҕы үөрүүтүн үрдэттиэн, үйэлэргэ үөдүйэн үүнэн үрдээн кэлбит үтүө сайыны көрсө, саамай уһун күҥҥэ, саамай сырдык күҥҥэ Саамай сылаас күҥҥэ саргылаах сайын саҕаламмыт Сахабыт сирин үрдүгэр саха дьонун саргылаах ыһыаҕын көрсө иһигини эҕэрдэлии үөһээ өҥөйүүтөөн үрүҥ күн буолан өҥөйөн олордоҕуна үс дойдуну үөһээ үрдүк аньыыларга үҥэн сүктэн көрдөһө үүнэн үрдээн тахсыбыт Тоҕус кырыылаах, тоҕус томторҕолоох, тоҕус түктүөлээх, тоҕус айыылардаах, тойон айыы тойон ааналлаах үрүҥ тунах ыһыаҕын аарбатаҕын Тойон сэргэтигэр үрүҥ тунаҕынан өллөйдөөн, үрүҥ аһынан аһатан, үөрүүбүк-көдүүбүт үрдээтин, үрүҥ күммүт өссө маннык уһуннук турдун диэн арта ынаҕар ааҕыбытыгар, үөһэ үрдүк аньыыбытыгар үөтэн өтө тур диэн аар баахпытыгар анаан алгыстаах тылгытын этиэхпит Үрүҥ тунах ыһыаҕа кэлбитинэн үөрүүбүт өрөгөйдөөтө диэн алгыстаах анаан инаан тахсыбытын Оно дьонноруттарыттан айхаллаһа, үгүс үтүө дьонун үөрүүлэрин үрдэтэ, үөһэ үрүҥ айыылар диэки ырдаан тахсыбыт алгыс аах аар буһахпыт барахсан бу курдук дьон Үөрүүтүн күтүрдэтэ, үүнүүлээх сайын көрсө, өрөгөйдөөх үөрүү күнэ буолан, үөһэ үрдээн тахса тур диэн кылгыстаахпытын анаан аар баҕахпытыгар аһатан сайыннаран аастахпыт буоллун. Дьэ, доҕоттор, үөрүү-көтүү өрөгөйдөөх күнэ үс саха дьонугар эһиэхэ өссө өттүк, өссө үрдүк, Өссө сылаас, өссө маннык уһун уйгулаах сайын олохтоммутун уруйдуу, үөһэ үрдүк мыа халлаантан былытанныттан үөрүү өрөгөн үс сахаҕа үтүөнү эрэ саныыр Ыһыах күнүн арылыйа сырдаппыта алыһын эбитин, эһигини бука барыгытын үҥүөлээх күнүнэн даах үөрүүгү төрүү маннык үрдүү турдун диэн саргылаах сайҥҥыт маннык сырдык сылаас күннэрин диэн сарсыҥҥы күргүҥҥүт уйгу быйаҥнаах буоллун диэн уулаах ардаҕынан уруйдаан Ардах сиһэ түһэрэн ааныйа дойдубутун араҕас илгэннэн сэлгиттэ орто туруу дойдубут кырдьарҕасын этэ айгыр силик тыабытын аргыый хамсатан эһигини үөрүүбүтүн эҕэрдэлээн барбах хамсаан оргуй долгуйан үөрүүбүтүн үрдэтэ өрөгөйгүтүн бөҕөргөтө турдун диэн алгыстаах тылбын эһиги аккытыттан анаатаҕым буоллун былыр былыргыттан баччааҥҥа дылы уйгулаах быйаҥ орто туруу дойдуга олохсуйан үөскээбит урааҥхай саха дьонноро Уһук хоту дойдуну булуохтарыттан уот иччитин аан уххан тойоннорун кытта алтыһан алгыстаах тылларын, айылгылаах олохторун салгыыр күннэригэр аал уоттарын аһатан алгыстаах тылларын анаан үрүҥ күн анныгар үтүөнү эрэ баҕарбыт үрүҥ күн Сырдыга буолан, үөһээ үрдүгэ ньыыл сылаастара буолан, өрүү маннык үөрүү өрөгөйдөөх күннэригэр үтүө-мааны дьонум мустан үрүҥ күҥҥэ сүгүрүйэр, үөрүүлэрин үрдэтэр, аал уоттарыгар алгыс этэр, алгыстаах тылларын аныыр күннэригэр. Ааппытым иччитэ аан уххан тойон иһэн аҕаа айхаллаа көрүҥ дьэ бу күннүм ааны дьоннорбут көрөөх бил аймахтарбыт үөрүүлээх күн өрөгөйүн өрүү умнубаттарын алгыстаах тылбытынан саҕаланар Хомой күнүнэн сырдыынан арыаллатан, ааныйа дойдубут үрдүгэр алгыстаах ыһыах сааланарын, өрөгөйдөөх үөрүүлэрин үрдэтэр үрүҥ тунах ыһыахтара бүгүн буолуохтааҕын умнубакка, уруйдаах айхаллаах тылларынан Үөрүүлээх-көтүүлээх үгэстэринэн аал уоппут иччитаан уххан тойон эһэбитин аҕатын тыҥыннаран өрүү маннык киһи үөрүүбүтүн үрдэтэ тур, өрүү маннык биһиги олохпутун сылааһынан сыдьаайа, сырдык гынан арыаллыы, үйэлээх олохпут үөһүн өрө тута тур диэн аал уоппутуттан Аал уоппут иччитэ Аамыкхан тойотунан ааттаһан көрдөһөн эрэбит

Сыл аайы, күн аайы өрүү аҕала тур уйгулаах сайыҥҥытын өссө уһатыҥ, саргылаах ыһыахпыт саҕалана турдун, саха дьонун үөрүүтэ өссө өрөгөйдөөх буоллун диэн үөһээттэн өҥөйөн олорор Үрүҥ Айыы Тойоҥҥун үрүҥ илгэннэн аһаттаҕын буоллун. Эн баҕа санааҕынан дьыллаах дойду туругурдун диэн аар айылҕабын барахсан аһатар тыҥыннарар айылгыгын аҕыйатыма диэн ааттаһан көрдөһөн араҕа сүргэннэн аһаттаҕым буоллун сириñэ хотунум сибэккииннэн симэн Орто туруу дойдуҥ оһор дьарҕаа ойуугунан тупсар, урааҥхай соҕо дьонун уйгугунан быйаҥынан угуттуу тур диэн сириня хотуммун үрүҥ илгэннэн

Эҕэрдэ тыл бэриллэр Сунтаар улууһа муниципальнай оройуон баһылыгар Григорьев Анатолий Васильевичка,
ытык-мааны Сунтаар улуһун олохтоохторо, орто туруу дойдуга курааҥхай сахалар төрөөн үөскээн уруйдуур, айхаллыыр үрүҥ тунах ыһыаҕынан бука барыгытын уруйдуубун, айхаллыыбын. Быйылгы үрүҥ тунах ыһыаҕа уратылаах буолла. Оһуохайы оройуттан ылан илиибититтэн ылсыһан или иилээбэтэрбит хас биирдии Саха сирин олохтооҕо сүрэҕин сылааһынан, өйүн-санаатын күүһүнэн, куйаар ситиминэн үрдүк айыылартан алтыһан күөх, кыах ылынан бүгүн Санаабытын мунньан түмэн, үрүҥ тунах ыһыаҕы уруйдуур, айхаллыыр күммүт тосхойдо. Чахчы даҕаны элбэх үйэлэри уҥуордаан өбүгэлэрбит үгэстээбит үрүҥ тунах ыһыахтара хас биирдии Саха сирин олохтооҕор кини олоҕор аргыс буолар алыптаах күүстээх. Чахчы даҕаны саха норуота, саха дьоно-сэргэтэ тымныы кыһыны этэҥҥэ туораан, сайыны уйдуур-айхаллыыр, айылҕалыын алтыһар кэрэ күнэ үүммүтэ олус кэрэтиэн диэн этиэххэ. Маннык кэрэ күнтэн күүс-уох ылан, бары түмсэн, сомоҕолоһон, Араас алдьархайдаах дьаҥ ыарыылары антах анньан, бука бары туруктаах буолуоҕуҥ. Бука бары инникигэ эрэллээх, бары бука бары дьоллоох-соргулаах буолуоҕуҥ. Үрүҥ тунах ыһыаҕынан уруй-айхал буолуохтун!
Төрүт үгэс быһыытынан аҕа баһылыгы ытыктаан саамал кымыс бастыҥын айахтаах амсайа, тумустаах чуучуйа илигинэ аан бастаан киниэхэ айах үрдүн охторобут
Атырар ыһыахтаах соргулаах Сунтаар сирин улахан баһылыгар, аҕа баһылыгар бу кэрээн ымыйам иһигэр баар Арыылаах кымыһы, алгыстаахтыккар холбоһуҥ, аан бастакы эйиэхэ отохтордоҕум буоллун
буолан Сунтаарбыт сирин үүнэр-сайдар кэскилин салайан биэрэ турдун.
Саҥарбыт саҥаҕас саргылаах саарҕа буолан Сунтаарбыт сирин бары саҕахтарыттан сандааран ыҥыра турдун.
Күндү доҕоттоор, уутунан утуктанар утаҕын ханнаран ордотуу дойду оҥоһуулаах кыылтала ойун тэбин диэбиттии оҕуот дьарҕа симэҕин кэттэ үгэр отгүллэ күүлэ үтүөкэн өр кырыстаах ача от айна киинэр араҕас буор арайдаах ыаммын доҕун түһүлгэтин киир кэрэ көстүүтэ буолан сахалыы мардардаан туллубут олол ураһалыгын араартык алҕаар Үүт тунабын айах тутуоҕуҥ, арыылаах кыыһынан күндүлүөҕүҥ. Ытык ураһабыт сарахсылааһынын сыдьаайан, кэрэтинэн кэрэхсэтэн, бар дьонум, саха аймаҕым тоҕуорута турдун! Бу бобул ураһаҕа кылыгырас кураһахтаахтар кыттыстыннар, добун ырыаһыттар сырыттыннар, уһуннаах олоҥхону толорооччулар тоҕуоруспуннар, өркөн өйдөөхтөр таһынан ааспатыннар!

Олохтоох сирин булан, Уйгулаах уотатын уйдуур айылгын күннэригэр тутан, бу маннык уон икки миэтэрэ үрдүктээх моҕол урҕаһаны тутан, дьонун-сэргэтин уруйдуун, уруутун аймаҕын көрсөр, орто туруу дойдуга уйгулаах сайын кэлбитин уруйдуур күнүгэр Моҕол ураһаны аһан, бу маннык үөрүүнү батыыны, өрөгөйдөөх күнү көрсөн биһиги өбүгэлэрбит үтүө үгэстэрэ сампынан бара турарын Соргулаах Сунтаар сиригэр аан бастаан, аан бастакынан эһиги бары өлүүгүтүнэн, эһиги бары баҕаҕытынан Эһиги саргылаах санааҕытын толороору, дьоҕур, олохтоох оройуон баһылыга, культура, үөрүүн-көтүү күнүн дьаһайан, култуура киинэ, Олоҥхо дьиэтэ, Куттуун үлэһиттэрэ бары кинилэрэ үлэһиттэрэ дьэ сүүрэн-көтөн, үөрүүтэр угуйдаах күнү өссө биир маннык үөрүүлээх түгэнинэн көрсүөҕүҥ диэн бу айылҕата алдьамматах, Айыы алдьархайа таарыйбата алаас оройуоннартан ыраах чугас сиргэ тута таҕылтаан бу уон икки түллөрү баҕаналаах оһуор дьарҕаайыылаах бу маннык дос ураһаны тутан былыргы хан ыйылга дылы баҕа санаа оҥостор Саха дьонун барыгытын салайаргытыгар бу Моҕол олоһо тутуллан, эһигини аан бастакы ыалдьыттар оҥостон дьэ маннык үөрүүтүн үллэстик диэн бу Моҕол улаһабытын аһыллар күнүгэр, бу маннык ытык ыһыы аһыллар күнүгэр

Инники кэскилгитин быһаарыахтаах эдэр чэгиэн оҕолоргун, иннигитигэр-кэннигитигэр сүүрэ сылдьар эрэкэ-дьэрэкэ сиэннэргин, бу ураһаны аан бастаан биһиги оччо эрдэхпитинэ оҥоһуллубута. Аан бастаан биһиги баччаттахпытына маннык үтүө күн буолбута. Маннык үтүө эрэллээх дьоннор кэлэн бу моҕол уоһура хааһаанын аспыттара. Онно биһиги дьоллоох туоһулар буоллубут диэн хойут даҕаны хоһоонноругар хоһуйдуннар, тойуктарыгар тойдуннар, оһохайдарынан уйугдаатыннар уонна дьабанна быһыы курдук үтүө мааны дьоннорун оҕолорун үүрэн олорон бу холумтан иннигэр олордон улуу олоҥхоһуттары уманна иһиттиннэр уонна оҕону олоххо инникигэ сирдиир остуоруйаны манна кэпсэттиннэр диэн дьон иһиги бу ураһа кутаанын аһаары туран аан бастаан Саха тылын үгэһинэн бу кытыаннаах түптэтэ уматан бу бурбасынан моҕол ураһабытын салгынын ыраастаан сыыдарга чэпчэки булнун аманнык чэшигирүү умайбыт Үтtä уотунан, үтtä тасыгыра уотунан бу муоһу булгураһаны аспыппыт диэн календарь кэпсии ыйдыаххыт буоллаҕа. Биһиэхэ бу маннык ураһа Хунтаар сиригэр аан бастаан тутуллар. Сунтаар иһигэр аан бастаан маннык дьикти кэрэ оҥоһуулаах, оһуордаах-мандардаах, Саха биһигитэбит өбүгэлэрбит уустан ылаллар эбит, оҕолоругар-сиэннэригэр, кэнники кэскиллээх дьонноругар кэпсэл тоннун диэн былыр-былыргыттан муманнык ураһан олорон дьоннорун сэргэлэрин үөрдэр-көтүтэр, үйэлээх күннэрэ мантан салҕаннын диэн оҥороллор эбит. Онон доҕоттор, Дьэ бука бары өйөҕүн, көтүөҕүн, биһиги да сунтаарбыт дьонноро, биһиги да сунтаарбыт кэскиллээх салайааччылара дьоннорун сэргэлэрин өйөбүллэринэн, кинилэр санааларын күүһүнэн бу инники кэскиллээх оҕолоргунан маннык үтүө үрдүк мундаалаах моҕол уруһан оҥорбуттарыгар уонна биһигини аан бастакы ыалдьыттарынан ыҥыртаан үөрүүлэрин үллэстибиттэригэр ырылайдаах үөрэбитин биллэрэн ытыспытын таһынан аан бастакы оҕолоһоҕун Аламай күн бүөккэ тардыһан, үөһээ үрдүк мындаатынан өрө ууран тахсан, үрүҥ буруоҕунан доҕуһуоллатан, бу моҕол ураһабыт аһыллыбыт үөрүүтүгэр Аан бастатан, алгыстаах тылбытын этэн туран, бу маннык үөрүүлээх, өрүһүйдээх күн өссө үүнэ турдун диэн эһиги аахпытыттан эҕэрдэлээтэхпит буоллун.

Үрүҥ илдэннэн аһаттаҕым буолла. Дьэ уонна аан бастаан бу моҕол уураһаны туттарбыт, бу моҕол уураһа-уураһа үөрүүтүн үрдэппит уонна бу маннык буолуохтаах диэн миэстэтин ыйан, бэстиитин туруоран, ойуутун дьарҕаатын бигэргэтэн моҕол уураһаны туттарбыт.

Алтан от буола Набылыйа алҕаатын, Ньургуһун буола Нускайа уруйдаатынын. Дьэ, доҕоттоор, бүгүҥҥү үөрүүлээх күҥҥэ долгутуулаах түгэн тосхойдо. Сахалыы сиэри тутуһан оҥоһуллубут Моҕол ураһаҕа улуус мунньаҕын дьокутааттарын уон ахсыс сессиятын быһаарыытынан Сунтаар улууһун бочуоттаах олохтооҕо аатын ытык дьоннорбутугар иҥэрии үөрүүлээх чааһын саҕалыыбыт.
Наҕараадалары туттаралларыгар ыҥырабыт улуус аҕа балык аһылыгын Анатолий Васильевич Григорьевы, улуус депутаттарын Сэбиэтин бэрэссэдээтэлин солбуйааччытын Иванов Сергей Самойловиһы, Сунтан улууһун социальнай-экономическай сайдыытыгар тус кылаатын иһин олохтоох бэйэни салайыы тутулугар уонна сайдыытыгар өр сыллаах үлэтин аарыма үтүөтүн иһин Сунтаар улууһун бочуоттаах олохтооҕун аата иҥэриллэр Үлэ бэтэрээнигэр, Наахара нэһилиэгин бочуоттаах олохтооҕор Алексеев Петр Игнатьевичка.

тутулугар уонна сайдыытыгар өр сыллаах үлэтин, үтүөтүн иһин Сунтаар улууһун бочуоттаах олохтооҕунаата иҥэриллэр Үлэ, баартыйа, спорт, тыа хаһаайыстыбатын сыана бэтэрээнигэр Сунтаар нэһилиэгин бочуоттаах олохтооҕор Василий

Өссө кинигэ бэлээ биэрэхтэрин. Мунтаар ууһун олох-дьаһах коммунальнай хаһайыстыбатын сайдыытыгар сүдү кылаатын иһин, өр сыллаах таһаарыылаах үлэтин иһин Сунтаар ууһун бочуоттаах олохтооҕунаата иҥэриллэр Олох-дьаһах хаһаайыстыбатынын бэтэрээнигэр Кутараҥкута нэһилиэгин бочуоттаах олохтооҕор Винокуров Александр Дмитриевичка, Сунтаар улууһун доруобуйатын харыстабылыгар өр сылларга нэһилиэнньэ доруобуйата чөл туруктаах буоларыгар, таһаарыылаах үлэтин иһин Сунтаар улууһун бочуоттаах олохтооҕун аата иҥэриллэр Саха Өрөспүүбүлүкэтин доруобуйатын харыстабылын туйгунугар, норуот эмчитигэр,

Өссө төгүл ытыс тыаһа Токмаева Ахмадов Петрова Егор Дьюкова Ростова ат уолуйдулар. Сунтаар улууһун үөрэҕин ситэн үтүөтүн, үүнэр-көрүөнү иитэр-үөрэтэр үлэ сайдыытыгар өҥөтүн, олохтоох бэйэни салайыы Туруктаах буолуутугар тус кылаатын иһин Сунтаар улууһун бочуоттаах олохтоох аата иҥэриллэр СФСР үөрэҕириитин туйгунугар, учууталлар учууталларыгар, Саха Өрөспүүбүлүкэтин үөрэҕириитин бэтэрээнигэр, Сунтаар нэһилиэгин бочуоттаах олохтооҕор Лизачен Николай Васильевичка.

Өссө төгүл ытыспыт тыаһа Сунтаар улууһуттан олохтооҕо Ньэлэчэй Павлович. Сунтаар улууһун үөрэхтиитин ситимин сайдыытыгар тус кылаатын, үүнэр көмүлүн иитэн үөрэтэн үлэҕэ уһулуччу көрдөрүүлээх өр сыллаах үлэтин иһин Сунтаар улууһун бочуоттаах олохтооҕун аата иҥэриллэр Саха Өрөспүүбүлүкэтин үөрэҕириитин туйгунугар Раскрытская федерация уопсай үөрэхтээһин бочуоттаах үлэтигэр Андрей Петрович Павлов аатынан Сунтаар бастакы нөмэрдээх орто оскуолатын директорыгар Матвеев Афанасий Спиридонович.

олохтоох бэйэни салайыныы, налоговай сулууспа туруктаах буолуутугар аар-маар үтүөтүн, иһин Сунтаар улууһун бочуоттаах олохтооҕун аата иҥэриллэр Россия федеральнай налоговай сулууспа Саха Өрөспүүбүлүкэтин салалтатын салайааччытыгар

Дьон-норуот түмүгэр төрүт ирдэбиллээх үлэтин иһин Сунтаар улууһун бочуоттаах тохсооһун аата иҥэриллэр үлэ бэтэрээнигэр Саха Өрөспүүбүлүкэтин культуратын туйгунугар Сунтаар нэһилиэгин бочуоттаах олохтооҕор Яковлев Прокопий Бүгүҥҥү үөрүүлэр аан дойдуга үрүҥ халааттаах аанньаллар Доруобуйа харыстабылын үлэһиттэрин күнүнэн эҕэрдэлээн туран, Саха Өрөспүүбүлүкэтин доруобуйа харыстабылыгар өр сыллаах үлэтин, нэһилиэнньэ өр-көчөл туруктаах буолуутугар сүдү кылаатын иһин, Саха Өрөспүүбүлүкэтин доруобуйа харыстабылын туйгуна бочуоттаах бэлиэнинэн наҕараадаланар

Саха Республикатын доруобуйа хастабылыгар өр сыллаах үлэтин, Нэһилиэнньэ төрүт тустаах буолуутугар сырьевлатын иһин Саха Өрөспүүбүлүкэтин доруобуйа харыстабылын министерствотын Бочуотунай грамотатынан наҕараадаланар Сунтаардааҕы киин балыыһа медицинскэй сиэнтирэтэ Петрова Анна Алексеевна

Сунтаар улууһун долуобуйатын харыстабылыгар үрдүк көмөлөрүн, өр сылларга нэһилиэнньэ долуобуйата чөл тустаах буоларыгар таһаарылаах үлэтин иһин Сунтаар улууһун долуобуйа харыстабылын сайдыытыгар кылаатын иһин бочуотунай бэлиэннэн наҕараланар доруобуйа харыстабылын бэтэрээнэ Пугасова Елизавета Дмитриевна,

Үрүҥ тутах ыһыаҕын бука бары куйаар ситиминэн нөҥүө бары бэйэбит үөрүүбүтүн үллэстэн, бары ситимнээн, бары айылҕаҕа онно кытары алтыһан бу үөрүү үрдүк айыыларбытынан алгысылар күммүт тосхойдот. Уонна бу маннык үөрүүлээх күҥҥэ бүгүн бу Моҕол ураһа арыллыыта эмиэ туспа суолталаах диэн диэхпин баҕарабын. Ол итэхэ биһиги былыр өбүгэлэрбит бу маннык ураһаларга олороннор маннык ураһалар төрөөт үөскээн ааспыттара диэн этиэххэ наада. История кэрэһилиитинэн чахчы даҕаны бу маннык тойон ураһаларга мантан алгысланнар улахан аартыкка үктэнэллэр этэ диэн ити бос номоххо кэпсииллэр. Онон манна үчүгэй ураһа арыллыбытынан чахчы биһиги ытык маана киһибит сахабыт саарына Уйбаан Федорович олус үчүгэй алҕаата, онон сүгүйэлээх буолуоҕа диэн биһиги эрэнэбит. Онон түгэнин туһанан бу дьаҥ ыарыыга тахча даҕаны бэриллээхтик үлэлии хамсыы сылдьар бу үрүҥ

доруойа хастаҕын үлэһиттэрэ чахчы бэйэлэрин профессиональнай таһымнарын бүгүн көрдөрдүлэр чахчы бэргийлээхтэрин уонна хаамай главная дьон доруобуйатын дьон олоҕун туһугар бэйэлэрин доруобуйаларын харыстаабакка кэннилэрин диэки кэм тикпэккэ кинилэр тустарыгар сүрэхтэрин бардарын муран тураллар үлэлээхтэр хамсаатылар үлэлии хамсыы сылдьаллар үлэлиэхтэрэ хамсыахтара да дьон диэн туран биһиги биг эрэллээхпит

Оттон ырыах ырыытаах алгыстар олус улахан тутулуктаах. Сунтаар улууһа бос номохко киирбит ырыаҕына ол ырыаҕа биһиги алгыс ыһар дьоммут кинилэр аартыгы арыйаннар дьоҥҥо эһэргэҕэ инники кэскиллэрин түстүллэр. Онон биһиги Саха сиригэр, саха норуотугар Биһиги алгысчыттарбыт инники күҥҥэһиттэр эрэ буолбаккалар, кинилэр уос номоххо, кэпсэлгэ уонна историяҕа киирбит дьоннор. Онон хаһан баҕарар бу маннык киэҥ уонна дириҥ ис хоһоонноох алгыс ылан, үрдүк айыылартан араҥаччыланан, күн бүгүҥҥэ дылы үлэлии хамсыы сылдьабыт Сунтаар улууһа чэчирии сайда турар. Онон биһиги алгыс аныыр дьоннорбутугар бүгүн бэйэлэригэр бэйэбит тунтаар дьоно-сэргэтэ кинилэргэ алгыс тирбитин алы умнахпыт буолуохтун. Ити туран, бүгүҥҥү кэрэбилэ күммүтүн киэргэппит, алгыс тылбын анаабыт биһиги аар сарбах киһибитигэр сүдү киһибитигэр Уйбаан Сүөдэбискэ

үтүө санаалаах сахалыы кэтэриэ сылдьар биһик кэрэ киһибитигэр Мария Уйбаановнаҕа махтал
Тумбар регионтаах олохтооҕо үрдүк аат бэлиилэрин уонна махтал суруктары ылбыт ытык дьоннорбутугар өссө төгүл эҕэрдэ! Усулуйаҕа биирдэ төрө ааһар улуу киһибит Сергей Афанасьев Васильев Кыыл Уола сүүс сүүрбэ сылын үбүлүөйэ Кини айбыт айымньылара санааны бөҕөргөтөллөр, кэрэни кэҥэтиллэр, хараҕаны тыйдыллар, үтүөҕэ-сырдыкка угуйаллар уонна эрэл быһыытын саҕаллар. Сарсын-сарсын сарсыардаҕа аныы Ийэ дойдубар кэлэр тыла ыччаттарбар кэнэҕэһин даҕаны дьоллоох олоҕу туойуоҕуҥ. Сүдү талааннаах киһи бүтэспит сыла туолуохтун, Бу аан дойду үрдүнэн үүрээн турар ыарыыны бары түмсэн, бэйэ-бэйэбитин харыстаһан кыайыахпыт.
Иһирэх иччилэрбит, добун туурай халлаантан дьоллоох дьоруо салгын буолан, ураанхай омук уруйун улаатыннара туруҥ! Өгнөөх үтүө салгын буолан өҥөйөн киирэн, өрөгөйү өрө көтөҕөн биэриҥ!